riperile nongonoko i ngula ya vutivi tindlela to tihanyisa ti hlayile van'wani va hanya hi vuyimbeleri dyondzo na mabindzu Kasi van'wana va hanya hi misavu kumbe comedy. Ntlawa wa Mafenya Brothers eka Malamulele eka Mdavula se wu tiveka ngopfu no rhandziwa swinene hi misavu ya Xitsonga. Hi lava ku twisisa eka Mafenya Brothers leswaku va sungule kwihi na leswaku va kongoma kwihi. Xivutiso namuntlha eka Nongonoko i ku, xana hi nga endlisa ku yini ku yisa mahlweni tinyiko ta vanhu kumbe talent? ku va va kota ku hanya hi tona. Nomboro ya riqingho i 0117146918 kumbe 6919 kumbe u yi rhumela email ngula at sabc co za. Ematikoxikaya ya ka Malamulele eLimpopo ku na tinyiko tintshwa ta misavu. Ku na ntlawa lowu tivekaka ematikweni ya le handle yo fana na Mozambique na Zimbabwe. Mafenya Brothers va ta ku borisa timbambu hi misavu ya vona. Hi va endzerile ku ya vona ntirho wa vona.

Eh, phela ile moya isiwani ka radio a yi nangona ku rungula lowani i nangona ku va vaaki um vayingiseri mi ta hi khomela swilo ta yi nga ri sesijiwa um kambe va ti vulangi viti okay ni ta va kha ni mi nyika risimu ra mari ya khale a ta ka wena muyingiseri a ku xihloka xa mase Eh, ni khomele ni ya ni khomele ni ya kovelela swin'wana ta nyika Mafenya Brothers i i ntlawa lowu wu kumekaka ka Mdavula eh xikongomelonkulu ku ri ku tsakisa vanhu hikuva wu karhi wu endla misawu ya ku va kha ku tlanga tinsimu na switori leswi va ku swi karhi swi voniwa

ku chava se u le ku tikhomeni ka ku chava wa sivayele sivayenyana xi xi swi vona ku u nga u nga kombisi ku xi u le ku xi chaveni a simayele xi swi vona u le ku xi chaveni mi nga tsutsumi mi nga tsutsumi se mina lexi ni fanele ni xi endla i ku donga reti wena u nga muvi xi nga ta swi vona ku ni lava ku endla something xo xi huma teleni mi twanana ni

se mina hi mina ni nga ta kasi hi khwehlize ya fika amozambique um amozambique se hi le kaya vo zimbabwe hi tshama hi kha hi kuma tikholo tele zimbabwe va kha va hi va kha va hi byela ku swi swa swi swa hina swi le ku va tsakiseni swinene ku yimela ku ri ku na ku na vatsonga vo tala leyi ematikweni ma le handle swilo leswi va swi kota ku va

Ku fana ni loko vo generexini, vo mbango, swi ta ni khoma kahle ngopfu hi ku loko ni languteni e tinyimpi ta vayisa lavawani ni vona ti kha ti humelela. Sweswiwani ho va hi ri ku tirheni na munhu un'we. Ruth Masuluke loyi a vaku a kha a teka swa swa ndyangu wa yena a pfuna hi ma swi twisisa so hina a hi ta a hi ta kombela ku if a ku ri na van'wanyana va nga kota ku pfuna sweswiwani hina a hi na nchumu ho va na na mihleketo ntsena loko a va kota ku pfuna hi sayiti ra ra swa timali hi kota ku kuma tikhamera tikhamera ta kahle ti leti nga ta humesa swilo swa quality then va kota ku hi pfuna na hi ku publisher swa hina.

A fridge ya ka hina ni se tshama ni yi pfala ni ri ndzeni. Piracy, Un'wana na un'wana a swi tiva ku ku na piracy and loko va ku kha ku pirate-iwa vanhu va hetelela nkarhi wun'wana va fona va ku hayi mbilu a yi na ku hlangana a swi endla so mi kuma ku swilo leswi va taka na swona a swi ta koteka ntsena loko a ku nga pirate-iwi hi va hi sapota hi va na mali a hi ta kota no humelerisa Mavonelo ma vanhu vo tala lavo ngo, A ndzi nga endli so na so na so. Mhaka mavonelo, sweswiya ni nga vula, xin'wana na xin'wana xi lava xi ri na na nseketelo wa mali. Haa! Mama u ta mbanya! a ni nga yi twangi kahle size leyi loko mo xiya swi fana na na swi swo fana na fole lerikulu i e, swilo leswi vanhu va swi xavisaka hi ku yiva swinene um ku komba ku maphorisa ma ma swi landzelelisa so na pirates loko a yi xavisisiwa sweswiya A swi ta antswa. Na leswo ku rhandza vhe na ku rhandza. Ah, na mina swi vona. Mm. Eish. Eh, na problem hey. Ya yini se? Ah, un'wana matrona wa ka hina. Mani? Panado. Okay. Awu yini problem ya yena? Uh -uh. Ah, u lovile.

Ku hi pfuna ku yisa nhlokomhaka leyi emahlweni, ina Hluani Khosa na Solly Makamu va ntlawa wa Mafenya Brothers la studio namuntlha. Solly i i Makhensa ni ri? Yeah. I Khenseni Makhensa, Hluani i i Cynthia? Yeah. Okay, a hi tirhiseni ra Makhensa na Cynthia namuntlha ku vanhu va ta hatla va va swi twisisa. Ni khensile loko mi ri haleni studio. Makhensa, A hi sunguleni la ka n'wina. Mi sungurise ku yini ntlawa wolowo Mafenya Brothers? Swi sungurise ku yini ku mi mi tirha hi ti-jokes? Ku tirha hi ti-jokes kahlekahle na mina swi kun'wana swa ni hlamarisenyana because mina ni munhu wo wo nyuma swinene mara la swi nga sungula kona ni sunguli ku act-a na ha ri high school immediately ni nghena high school loko ni ya ka grade eight a ku ri standard six so loko ni sungule ku act-a laya mi kuma ku Sometimes loko ni tshamile ni pfa ni hleketa swilo swa ku hlekisa ivi ni ni sungula ku endla tinsimu ti va ti-jokes and then laha ka tinsimu hi kona vanhu va nga sungula ku ni byela kona ku mara why swilo leswi a nga n'wina mi nga swi endli hi swi kota ku swi vona ka T_V hi mhaka ku swilo leswi swa hi hlekisa and then ivi se ni hlanganisa group liya ni nga na yona. Mhani se hi sungula ku endla leswo xuta. Mi va kombise ku yini? Cynthia, Va mi kume njhani n'wina ku mi mi joyina Mafenya Brothers? Okay, hina a hi ri group na hina hi sungule exikolweni mara fortunately loko hina hi fika high school a va humini Makhensa ni ta ku ya mo ni swi vurisa sweswo se hina hi fika hi sungula swa hina hi nga sungulangi swa Makhensa leswi vona va nga humesa swona swa vona. Hi endla group leyi a ku ri na Vachavi, Vabaloyi, a hi tele na Vaphephu ka group ya kona. Group leyi hi nga hi nga twanana ku hamba hi actor ka tindhawu to fana na le tikerekeni. Sweswo a swi a hi famba hi tsakisa vanhu kahle kahle ku ri se swa ti-jokes. Ivi makhensi va vuya va hi kuma kwalaho ku no hi nga hlangana hi endla na minhleketi ya so a hi endleni swilo swa so. ivi hi endla group ya Mafenya Brothers. But then mi kombisa kwini eh, misavu leya n'wina mi, mi kombisa kwini mi vitana vanhu va ta vona va hakela mi endza kwini Okay, hi na tindlela to hambanahambana ka ka ka misawu leyi mara emasunguleni a hi rhamba ku fana na le tikerekeni a hi nga hakerisi mali mi kuma loko ku ri na conference hi ya ka conference hi fika hi perform live hi ya ka va ku ri na graduation va hi rhamba kutanani mi ta perform hi fika hi va hlekisa live sweswa swo taniya okay so mi tirhisa hi ndlela yele okay hi ta vuya hi emahlweni loko hi ma mavhengeleni hi ya mahlweni na nongonoko i ngula ya vutivi a hundzeni laha